i mwaka ducu miya aryo kede adek. Lega man ocakke i All Saints Church, Kawempe, ka ma inongo ni Luo Service ki tyero atir kun gin ocako lega ma meggi i ot kwan. Cwinya yom tutwal ni i nino matin-ni wan wabino ka kwero mwaka pyera aryo ma lega me kwo rii kwede i kineno me nami remme i All Saints, Kawempe. A ma lok-ki, Lwak ki pyera aryo mukato angec onongo pud peya atye remora. Onongo an atye lapwony dini, onongo atelo bene wi Luo Community ma tye i Kampala ducu ene. Ci Kawempe obedo caji namba acel ma an abino ayabo lega Luo iye. Onongo walego i ot kilac pien ot lega eni onongo cawa pe iye. I kwer me mwaka pyera aryo gin gukato ki plan mapat pat kit ma won kom pa yub man Mister Ngom tito kwede kany. Post Service tye me tye adongo dong i nino atidi ni watwero yiko yika me kwero mwaka ni otamo ni oket ajog ame wan dong waromo gero kwede kanisa me lwo ame ka in ibino ya itum malo kuca akati bed ni pe ingeyo leb nungu ibino eka ilego kanisa ame in ingeyo lebi i kome ame obedo leb ngo leb lwo dong ka in itye around Kampala kan bin naka kawempe i old saint church ni nungu lega ame in lego kwede i lebi kikome ma obedo leb lwoyo kikome. Tinni ni wan otye ki kajok namba acel i taun ni oger ot ka pwonywa bene dong atye ame akada apwonyere ken waromo kwanyo i tung malo me Uganda kuca me bino telowa ka webe ka anene. Me aryo otam ni dang riwu kika me ajok me me dang gero ot avika wa me cung atek. Eka me adek otam ni dong oger kanisa ame legi i leb luo pire kene pien kanisa wan otye iye ni

Mob okelo lwor komuniti karacel. Matek adada.
Dok imiya tekcwiny macalo lwor ni ka wamedde ki ribbe macalo man, weko wabidongo malo. Pien waribo tam kacel, wakelo ngecwa kacel, ka ma peko tye iye nyo goro tye iye, wacung ki luwotwa, weko wan bene wabicung malo macalo lwor. Wek wan bene wabiyille malo macalo lwong, pien kobedo ka wabino kacel, watore keken-ni. Lawote mo gwok ki ka ma tek imiyo tam nyo ikonye oa, en dok diki mac okonyo lawote. Ci wek alego lwor ma gitye i but piny mapat pat weng. Pi tyen lokkene, ka iwaco lwor komuniti myero iring wa i langa, myero iring wa i acoli, kono iring wa i labongo ka ka ma wun wutye iye macalo lwor kun oromo diyo Ugandawa weng. Ki jo kene bene tye i lobo ma woko. Oweko lega en ma wabino ka legane obedo gin ma pire tek. Ki me aryo, lega ribo dano kelo unity. Obedo wan dong watye kany calo Luo, pe dong kono Lango, kono bene Acholi, kono Alu, kono jo pa Adola, kono Acholi Labwor, kono ka jo ma kabela ma idoni. Umam. Wan dong watye dul adi acel i kom Kricito. Princess Nasolo Pauline, Private Secretary to the President, State House, Kun en obino ka kar ngat me acel ma kioro en ki i State House, man Political Mobilizer, Mister Moses Byaruhanga, i lokke otito kun wacci.
Rev. Canon Onweng ma tye karan madit onyo lwonge ni Provisional Secretary i Church of Uganda owacci man gin maber tutwal ka ineno mot Rok tye ka jolo Luo Community i kin gin. Gin wano wiye ni Kan oti Kampala a me lebbe mo loko kan obedo leb me paco kan ma obedo Luganda. Ento gin otimo gum me gamo jo me Luo me bedo pato kabedogi dang omiyogi ot lego en tye kan en aneno tye ceggi. Cotineni gin otye kwede tyen kop me kobo ni wan lwak obin karacel wek oket cingwa i yore me rayo lim, me cung karacel kedgi wek gin onya ot me lego okene pien ot ma lwodo odoko-ni. Rev. James Luwum ma tye Chaplain Uganda Prison Service man Saint John Staff

Dong gin ma pire tek ma amito wacone bot dano ducu eng, macalo an lakwat, macalo an atye patron ma loyo Luo kominiti ma tye i Kampala, amito lwongo litino pa Lubanga ma kato ne leb ma kamega, leb Luo ma tye iye Acholi, Lango, Alur, tye iye Ajapadhola, tye iye Kumi, Kumam. En aye ni omyero wamar Lubanga. Tic karacel ki ot lega, kelo alokalonga ki dongo lobo, Rev. James Luwum medde kun wacci. Tic pa Rwot ma wan watye iye pi mwaki mapol ma bedo ka tiyo tic pa Lubanga i dye lwak onyo wan ma watye i te okono, wanongo ni pire tek tutwal ki wan me nyiko cok bot Lubanga, pien labongo Lubanga anyimwa doko col loko. Wang Baibul mucung i cwinya matek oweko wanongo ni omyero wakub litinowa ma gitye i loka kany. Ento i buk pa Nekemia, cura aryo tyen aryo, kare ma Nekemia ocito bot kabaka ma owinyo lok ni gang dong odoko bur, ya pamane bene dong owango otur woko, ci, Kabaka openyo Nehemia ni, Pingo wangi nen myemye? Pingo wangi nen ki can kun komi yot? Ci ada litino pa Lubanga macalo an lakwat, kum bedi da tye remora, da ari i tic pa Lubanga. Ento i ticca me kwat, aneno litino ma kamegwa, aneno apama me tekwarwa me lwor ki te guti ma Lubanga omiyo botwa macalo wan lutino lwor. Watye ka tur woko, kerwa tye ka tum woko, pien litinowa tye ka neno can, litinowa tye ka lanye. En gin omiyo kumbeddi ka wan watye ka kwero mwaki pyeraryo ma legaleb nwo rii kede kawempe, cwinya yom twatwal pien gin ma wan watimo, lega ma wan walego, kubbe ki lwak ma wan watye ka kubbe, ka wot ma papat ma wan watye ka wot, watye ka neno jo mapol tye ka bino bot Lubanga. Kwo ka dano me ti lokke. Lok pa Rev.
James Luwum pe bor ki tam pa Sarah Nyankol